Wasalna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar fejn illum ħan nitkellmu fuq il-karfus. Il-karfus li bl-Ingliż nafu bħala celery. Lin inti diġà għandek eh, hawnhekk hawnhekk faċli diġà għandek ix-xitel diġà. Lesta taħwil.
Lest għat-taħwil?
Ekku. Mela, l-ewwel nett, il-karfusa hija popolarissima fil-kċejjen Maltin. Kemm it-togħma, kemm ir-riħa tagħha ssibha f'diversi dixxiet. Mela, kif konna qed ngħidu, lest għat-taħwil. Irid ikollok ħamrija sinjura għax jikber ħafna meta jkollok l-art mgħobbija b'materjal organiku, tkun fertilizzata tajjeb. u ħafifa. Din anke tik. Meta tgħid ħafifa?
Ħafifa jiġifieri ma tkunx kompatta, ma tista' tkun art taflija, ħa nitkellem hekk, jew aħna konna ngħidu grass. Grass biex jippenetraw l-għeruq se jbatu. Mhix l-ambjent tagħha naturali. Din tikber tajjeb ukoll anke fid-dell, meta ngħid fid-dell mhux ma tarax xemx ta', imma ma tridx ġurnata xemx sħiħa, pjuttost fid-dell l-art se żżomm iktar umduża u iktar tibrilla għax inti Ħa tuża l-weraq tagħha. Biżżejjed tgħid ukoll il-ħamrija, jekk min m'għandux ħamrija għandu l-compost forsi ideali? Tibbrilla iva, iva tikber, tikber tajjeb. U kif naqbad ngħid, kważi kważi qisha pjanta salvaġġa fis-sens tiflaħ għall-elementi, sakemm tqabbadha trid tieħu ħsiebha bl-ilma għax trid ħafna ilma din, kontinwa. U ma ta' ġieli ta' jimirdu forsi n-nida l-aktar l-ikbar għadu tagħha. Imma meta meta nagħmluha ġo po nistgħu nagħmluha ġo pot jew fl-art bilfors? Jew u u kemm jistgħu joqogħdu ġo pot? Iva, ġo pot toqgħod anzi ideali ġo pot għax jekk tkun fid-dar tkun trid werqa karfuża taqta' minnha u terġa' ttellgħatha hi. Eħe, issa meta qed issemi pot kikollok waħda jew tnejn Ikollok kważi kważi suffiċjenti għall-familja. Issa, jekk qed tuża pot ngħidu aħna daqs ta' jien naf 35 ċentimetru ċirkumferenza u jrid ikun fond dawk l-20 ċen, se se jkollok riżultat tajjeb. L-importanti li l-materjal, ħamrija, kompost x'għandek, irid ikun kif għadtlek ħafif u fertilizzat tajjeb. U inti tista' tibqa' tieħu minnha? Iva, taqta' minnha ftit u terġa' ttellgħa hi. Eħe. Kemm kemm iddum tikber? Ehm, din wara, jien naf, xahrejn tibda kważi kważi tibda, għax hi taqta' minnha ma tridx taqtagħha kompletament, ta', taqta' l-weraq tħa u tħallilha ftit u terġa' tella'. Iddum tieħu minnha ta', ħafna. U bħala pjanta ma kemm tikber fi fl-għoli? Eh, togħla, iva, kif ikollok l-ambjent tajjeb, togħla nofs metru. Tikber ta', togħla ħafna. Interessanti.
Iva, iva, iva.
U teknikament minna nifissa hi ħa toħroġ iż-żerriegħa kieku fl-aħħar. Ħallija iva tieħu biż-żerriegħa u ikollok biex terġa' tiżra' u tkatta. Issa jekk qed nitkellmu fuq żewġ xitliet għal mara tad-dar jew dilettant li ma għandux ħamrija roqgħa kbira, kulma jaqbillu jmur in-nursery jixtri żewġ xitliet jew għed kemm għandu bżonn u ħeles malajr. Mela, Faċli ħafna qed tgħid inti relattivament inħawluha ġopot, eh, m'għandix bżonn ħafna dawl. Toqgħod anke f'ambjent kemm xejn delli. U l-perjodu meta nħawluha. Eh, mela, dina titħawwel għandek eh, għall aħħar ta' wissu tibqa' sejjer s'Ottubru u anke mbagħad eh, għal ħabta ta' Marzu forsi anke qabel. Jiġifieri għandek Perjodu twil fis-sena li tkun available ħa ngħid hekk. Jkollok frisk id-dar, celery, karfus, frisk id-dar li kemm tqaċċat u titfgħu fil-platt tiegħek. U tajjeb li wieħed jippruvah għax tużah, issib użu għaliha. Grazzi tal-informazzjoni Lynn, tgħallimna kif nistgħu niżirgħu l-karfus id-dar, ovvjament nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-Għaqda tad-Dar.